Youtube mirasym kanaly. Essalamu aleýkim.
Hormatly adamlar Päwi Pälwanyň bilen bolan wakalary şekilli ýazgyda aýtmagymy sorapdyrlar ekeni. Şu görüjileň az ýaýylymy görýän adamlaň hormatyna menem Bolýa diýdim, bir mynasyp adam, Watan üçin, halk üçin gaty köp işleri bitirip giden adam. Döwründe kynçylyk hem görüpdir welin şo kynçylyklaryň hiç haýsyna boýun bolman, türkmeniň mertebesini saklapdyr, hatyrasyny saklap şu zady edeni üçin men hem şuny aýtmagy makul bildim. Bi Maryda bolan waka Bir ermeni bilen göreşilen waka bütin külli türkmeniň içine ýaýrapdyr, adamlar gaty göwnühoş bolupdyrlar. Şu wakalaryň gitgagitliginde köşede bir uly söwdagär kişi ogluna örmekçi bolupdyr dänin. Adamlar üýşürip garyndaşlaryny, obadaky tanalýan bir gepi örýän adamlary ýanyna çagyrypdyrda hemmejigini şular adamlar, Men birin-ha ogul Toý etjek nesip bolsa Allajan ogul berdin hada guda bolduk şu siziň näme arzuwyňyz bolsa men na toý etip bereýin diýipdir Aý gara bagşy saza nam gürrüň edilipdir arasyndan soň sen gaýrat etde şu päwü pälwan bir uly göreş bolanmyşyn marda şuny ýykypdyr päwü pälwanam şu göreşe getirseňiz bizem bir görsek Diýip haýyş edipdirler. Onsoň ol söwdagär adam bolansoň baja salany tanaýar eken bi. Welin mundan soň habar ugradypdyr däniň baja sala şu pälwanyňam alyp gel diýip sargyt edipdir. Onsoň bular şoňa aýdylan günden birnäçe gün öňünden gelmeli edipdirler. Duşakdan soňa Päwü pälwan gidipdir, baja sala gidipdir, Annamyrat aga gidipdir. Muhyjyk diýibem Ýene bir adam gidipdir. Şulaň Maýda taladan öňňesi hemmesem göreşýän adamlar ekeni, agramlaryna görä, şo toýda göreşerler. Aý, bolmasa garaz, päw, pälwanyň ýany bile, garaz, bir bir kömekçi, hossar höküminde ýanyna gidipdirler. Baryp, baranyň soňundan bir kabul edip alypdyrlar, aýratyn biriniň öýünde ýatmaga ýer beripdirler. Şeýdip, Şu iň soňky agyr agramy aýratyn bir güne goýupdyrlar diýýär. Gaty adam onuň jemläpdirler welin, gelen pälwan diýýär, möçbersiz kän bolupdyr diýýär. Bi bir günde gutarjak zat däl, biz bir güne gutarar etdik muny welin, indi ertir gelin almaly güni agyr agramyň pälwanlary göreşmeli edipdirler welin, pälwan gaty kän gelipdir-de, utamyş-togtamyş Iki bölüpdirler däniň tekäni aýratyn, bir tarapy tomsuş bolsun, bir tarapy togtamyş bolsun, şeýdip göreşdiriliň, bolmasa bu gutarmaýar diýipdirler diýýär. Şeýdip ikä bölüp, muny başlapdyrlar. Ondan bije atypdyrlar. Ilki, meselem, kimiň bije çykan bolsa, ilki togtamyş çyksa, utamyşdan garşydaş çykýar diýýär. Yzyndan utamyş çykýar, oňa togtamyş çykyp, şeýdip, Şeýdip, bu gezek ikindi nara baranda diýýä, iki sany pälwan galypdyr, ikisem togtamyş bolupdyr diýýä. Iki pälwan galypdyr, ol ikisem togtamyş bolupdyr diýýä. Biri Päwü pälwan, birem Bagyrly Motduk pälwan diýýän adam galypdyr diýýä. Bu adamlar aýdypdyr diýýär, bulaň pälwanlaň ikisem togtamyş boldy, welin toýuň pälwany bir bolsun diýdiler diýip. Mirasym kanaly.
Şular üç göreşýär ekenler, ol gaty ýadadylar, kän göreşdiler, şuňa ýetim çärer. Şu saparky iň soňky jemleýjisi bir gezek bolsun. Bir saparda toýuň pälwany belli bolsun diýdiler diýýä. Onsoň şu Annamyrat aga diýilýän bendäni bir goňşymyzdy. Ýaşuly adamka kän oturyp ýanynda gürrüňini diňledim. Şu päw pälwanyň iki metr boýy bar. Ýüz otuz gowragam, kyrka golaýam agramy bar, bir ýüz kyrk kilegrama diýip, şeý diýip tarypy bar welin, Bi Mottuk pälwan bagyrly ýüz ýetmiş kiledenem aňry dagramammyşynmyň? Ýüz ýetmiş kiledenem! Aý, bir tüweleme bir nazar selde, daýaw pälwanmyş. Annamyrat aga aýdýar, Şu başam barym ony görkez, şu Mottuk pälwan bolsa Päwü pälwan kilbege barmak ýaly bolup dur ýanyna diýýär. Şol iki metr boýy bilen ýüz kyrk kile göreý agramda o başam barmak, o-da kilbege barmak ýaly bolup dur diýýär. Şu Baýja çala diýýär, bir çägäň üstünde otyrmyşyn. Ýöne ol biz haýal bir zat bolsa jedel edip, göreşdirip ýa bir zat edip ýörmüş nämen welin, şu pahyr diýýär gözünden ýarym ýaş bolup aglap, ozal Hudaý Mälik Pälwan jan, şu gaýrat et, şuňa şu gezek bir güýç ber, şu gezek şu bir ýyksyn, galan ömrüme şuny göreşdirmäýin diýip aglaýamyş bagy. Şu galan ömrüme şuny göreşdirmän, şu gezek bir bizi biýabyr etme, ozal Hudaý Mälik Pälwan jan, bir kömek et şuňa diýip, Şu diýe oturan ýeriniň Annamyrat aga gözüniň dökülýän, ýaşyň dökülýänini çägär myžžyk etdi diýe. Şu ýarym ýaş ol köýnegi öl durşuna diýe, öň öl. Şeýdip aglaýar diýe-de. Indi bu ikisini görüşdirip turuzdylar diýe, ikisi bir-birini biline guşagy daňdylar, şeýle durdular weli-ä. Ýaňky Mottuk pälwan, Aý bir tüweleme diýe-de. Aý, o ýer sürüp ýören öküzler ýaly zat diýe şeýdip. Şeýle bir çekdi welin diýe. Şu gyz diýýä, ýöne ýere zordan degmän gitdi diýýä-de, bu ýaňky Maýsa çala iki eli bilen kellesini tutup, Alla! diýip gygyryp, onunça şu gyzy ýere degmän gidişine turup diýýä, ýaňky Mottuk pälwan göterip, bir ýerde goýdy diýýä. Bir gezek göreşmeli diýýä. Hiç gödek göreşenak diýýä-de, şol abyrsyz güýji bilenem şu alyp, ýerde goýdy diýýä. Aý, adamlar! Gygyryp, Göni beziň aýdyňdy, gözüň aýdyň. Ýaňky baja çala zöwwe ýerinden turdy-da diýýär, Ýykyp, iki ýüz elli manada diýýär, hatara ýörýän ineriň bahasy diýýär. Puluny çykaryp, Päw, pälwana, me pälwan baýrak iki ýüz elli manat berdi diýýär. Bazarda men diýen öwejiň bahasy üç manatdy diýýär. Elli manat berip jarçyň eline elli manat berip Mälik Pälwan jan gözüň aýdyň Pälwanyň ýykdy diýip tä men boldy diýýänçäm gygyr diýip diýýä. Ol on goýnuň mahy bolýamaýa ondanam käri şeý diýip diýýä gygyr diýip biz jarçam diýýä Mälik Pälwan jan gözüň aýdyň Pälwanyň ýykandyr diýip gygyryp aýlanyp diýýär diýýä şeý diýip. Aý bir adamlar köşeşdi diýýä. Bir ak saçy ene bar eken diýýär. Golaý geldi-de diýýär Päwü pälwana, Baý, ogul, gözüň aýdyň, ogul law däl ekeniň, pälwan ekeniň. Seni dogran enäni bir görsemdim diýip diýýär. Görýäňmi adamlaň tapýan gürrüňlerini, Seni dogran enäni bir görsemdim diýip diýýär şeý diýip. Şeý diýip, umuman bir ömrüniň şu Güýç pursatlarynda gaty kän şu mal göreşler bolupdyr. Bende şeýdip bir Alla abraý beripdir. Şo Mottuk pälwan nagyny adam ýykar ýaly däldi ýa-da hiç. Şuny göreşip ýykyp bolýar diýseň ynanjak malyň ýok diýýär.